Ahwɛfo a megye di sɛ obi biara ho ye. Mewɔ Akumawu Besuro, Nana Konadu Yiado fie. Ɛyɛ Kumawu Besuro Hemaa ne fie na seesei a mewɔ a ma obi tee bi aba sɛ yɛne no reba abɛtwetwe nkɔmmɔ na yɛahwɛ ne nkuro mu. Nnawɔtwe a ɛtwaa mu yi na Asomadu Sisakyi yɛ Kumawu Hene a wafiri mu na aberempɔn yi a yɛyɛeɛ, Ahemmanfoɔ yi ne Ahemfo yi nyina yɛ yie pɛpɛɛpɛ na

ka biribi kakra fa ho kyerɛ me na yɛafa asɛm no mu. Yo, meda Amobi TV ahwɛfoɔ nyinaa ase. Meda wo ase sɛ ɛnnɛ nso wo nso woaba sɛ woba bɛne me adi nkɔmmɔ kakra. Ɛɛ, Kumawubi Soro Hemaa Nana Kwabui Adom.

mortuary ne clinic no a mokɔyɛ no hospital hɔ no. Oh ok na sɛ aah ok nana kunadu yi yɛ adɔ wo nti hospital yɛ nana dea oh nana wayɛ adeɛ oh I see. Nana nso yɛ me dea ɛna baako nso wɔ adako yaakye ɛne sɛ yɛn nyinaa yɛtutu kwan na kwantuo no tu a yɛtu sɛ yɛkɔ pɛ biribi abɛboa yɛ man ok nti metu kwan no nso nyame anyɛ maborɔ nyame maa nneɛma pa bi pue firi mabrabɔ mu. a mekɔ winni award, peace award wɔ Italy. Ɛno na ɛnam so ɛmaa me de NGOs baeɛ a yɛbɛ starte saa project no. Nti no somewhere bɛɛma wuu 2007 saa tam na mede NGOs no baeɛ.

Deɛ ɛteɛ ne sɛ, mekɔeɛ no, na me ne Caritas, woahu sɛ Romafoɔ, ɛm, kyɛ me deɛ Roman, nti Roman mu na ɛnam so a ɛmaa saa nneɛma wei nyinaa pue fii m'abrabɔ mu. Nti me ne wɔn na na ɛba beginning no, but seesei no deɛ, wɔmma bio. Nti na Ghana yɛn nneyɛɛ no yɛ suban bi a ɛwɔ mu no nti, seesei wɔmma bio, nti me ara na. Mebɔ mmɔden sɛ mɛmmra ne ade aboa community no Ghana yɛ fine adeɛ a yɛde ba bɛboa besuroman but Ghana no nsɛm no pii Ghana no nsɛm pii yɛbɛsii school dan Matadi school dan yɛsii seven classes Class rooms wei fa ayi library ɛɛ soro hɔ school no yɛ na yɛbɛsi kyɛɛ wɔn mo. Oh okay. Yɛayeyɛ nneɛma bebree wɔ ha yɛbɛ adopto nkwadaa a yɛhwɛ wɔn mo a kyerɛ sɛ wɔn mmaa nyinaa metoa so sɛ wo a wonim adeɛ scholarship meboa nkwadaa no bebree hwɛ wɔn mo.
I see. Nti no nka kuro no da m'akoma so paa mesoro deɛ. da m'akoma so. So na biribiara nka akyi? Yɛae sɛ wa ɛɛ w'ahemaa no ɛyɛ general ɔhemaa wɔ kurom ha. Sei sɛ mahu sɛ yɛwɔ divisional ɛɛ divisional ɛɛ chiefs ɛyɛ yɛwɔ Abaase, yɛwɔ Abɛde Isebe, yɛwɔ nti emu deɛ he na ɔyɛ ɔhemaa no anaasɛ the whole Abɛsuro the Abɛsuro nyinaa? whole ebi fa sɛ woka paa deɛ Abɛsuro na ɛyɛ kuro no. Okay.
Kuro no Abɛsuro no ɛna Nniso-hemma. Nniso-hemma. Enti ahemfo no nyinaa sosɔ ahem, ahemmafo no hyew ase.
Seesei deɛ kumɔ ha no deɛ, mɛka sɛ Abedi Nsebi yɛ me ba. Okay.
Abaase yɛ me nana. Enti ɛyɛ nipa no a ɔbɛsoɛ ha no n'ase na wei wɔ ha, wei wɔ ha. Nti hemmaa no deɛ, wɔn nyia mo bɔɔe, afei na ebia nam kwan so reba. Reba. Na sɛ sɛ yɛka sɛ Besro Hemmaa deɛ a, ɛyɛ Nana Konadu Yiya Dodo. Okay. Nana memfa wei ntwam, yɛkɔɔ wo hospital hɔ no mehu sɛ asɛ nneɛma bebree bi, yɛ lacke nneɛma bebree bi wɔ hɔ. Nti ma me yɛ, me ne staff no bi nso yɛ interview, ehu sɛ eh, woaboa community no te sɛ deɛ wode NGOs aba abɛyɛ ade kɛseɛ wei de ama yɛ yi. Nti eh, hospital no a ɛwɔ hɔ no, ɛnyɛ Nana nko ara dea bio, ɛyɛ yɛn nyinaa yɛ dea. Enti sɛ makodu hɔ na sɛ mahu sɛ fan bi mmɔ baabi a, me ara nso metumi donate fan de ma hospital no because seesei ara sɛ biribi mmra biribi mmra na asɛm asi seesei yi a, ɛhɔ na yɛbɛdi kan akɔ. Na ɛmu yɛ den ansa na yɛarefɛɛ yɛn ayɛ dɛn akɔ baabi. Enti na ɛwɔ sɛ yɛn ani kɔ wo hospital no ho. Enti mehuu sɛ na market nkete bi atwa sini nti mema wɔlistee nneɛma kakra mmom maa me. Daroma, kyerɛ sɛ yɛse baako fɔɔ wɛ aduro egu. Ka mehuu yei Ɔbaasima bi akɔ akɔbere ne mogya ani de aba anka deɛ na ɛwɔ sɛ ɔman no yɛ but ɛsɛ ne nyinaa no twa bɛhwe me kuro yi ara so nokorɛ Nyame anim ɛduru baabi a na ɛmu ɔden sɛ mɛtua staff ka sɛ mɛyɛ dɛn ɛyɛ me ara me mmɔdenbɔ. So ahu? Enti no nneɛma no deɛ kakrakra, mehwɛ deɛ mɛtumi deɛ mɛyɛ, nanso sɛ mmoa bi nso firi baabi bɛba a, yɛbɛpopo yɛn ti. Ɛno ne me wish sɛ after the mɛ post ɛno eh nti ma start ne mpanyinfoɔ bi nso rekasa sɛ wɔn bɛboa. Ɛna me ka sɛ eh motive a mede baeɛ na yɛ mmoa a mede bɛboa ɔman no nyinaa but mentumi nka neɛ eh. Ayi saa medwee bi ho akyerɛ wo anka me koraa mɛyɛ wo mɔbɔ so ahu yɛde me kɔ court yɛde me yɛ sei kyɛ sɛ ano ɔden ano ɔden na nka obi kɔ yɛ adeɛ na ɔsɛ ɔde bɛboa ɔman na nka mman no nyinaa de akoma pa ɛta akyire but ɛsɛ ɔtan bi ne sabotage bi ɛwuwɔ mu no ɛma dwuma no ntumi nyɛ dɛn nkɔ so sɛdeɛ nka me mehwehwɛ no no Na na me me me hu no sɛ asɛ bia me hu no sɛ unity ɛni ha.
Wakasa yeah unity ɛni ha because sɛ kuro a unity ɛni mu no ɛmansɛm wei nyinaa na ɛsi. Wakasa sɛ unity no wɔ hɔ nom a na na ɛyɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ yɛ so no ase na ɛnyɛ bia ama na na na ɛde baa yɛn ɛwɔ sɛ yɛ so no but ɛnyɛ me na ɛkɔ yɛ obi deɛ ɛnfa me ho but me hu no sɛ ɛɛ yɛ ka bɛsoro a.

Wasan yɛ Nana Ahemaa yi, bɛ me sɛ mmaa wɔ tema kyɛn mmarima. Enti me hu no sɛ Nana wo deɛ ɛɛ deɛ asi biara yɛ so. Sɛ Nana yɛ nyinaa yɛ baa kurom ha na yɛ de adwene pa na yɛ ba kurom ha sɛ yɛ so yɛ bɛ promoti yɛ kuro no. Sɛ me me papa ne fie a ɛna mo baako a wafi mu but yɛ still me din Amoo bi no ɛha ne fi ɛna me maame yɛ Mfante no yɛ so yɛ di adeɛ wɔ yɛ yɛ fie. Ɛso so wɔn nfrɛ me biribiara ma me nkɔɔ da enti da biara me so m'abusuafoɔ koraa ne me nya problem. So wohu? But mewɔ ɔdɔ bi ma kuro no, ma me papa, medɔ me papa paa, ɛna edin no a wɔde too me so no nso, ɛha na efi. Nti me brand no, ɛyɛ ha. Nti no, sɛ meba hanom a, mewɔ adwene pa na mede reba ha. Meba ha sɛ merebɛgye biribi afi obi hɔnom. Ɛnna sɛ woabɛyɛ yɛn maame yi, yɛbɛsrɛ sɛ mma w'abɔwomu. Aburokyiakyia, mɛnna fam. Enti sɛ nipa korɔkorɔ no ɔbɔ mmɔden na ɔde biribi ba a, na ɛwɔ sɛ wɔn nso a ɛwɔ nkyirimii ɛyɛ dɛn? Ɛtaa n'akyi. But deɛ mehu ne sɛ Ghana no ɛsɛ me ma ɛnya, obi na ɛnya nti na akɔyɛ ahooyɛ a twe ma me ntwe. But yɛde saa nso bu man a, ɛnyɛ yie. Bɛsuro ha yi, nnipa titiriw pa ara firi ha a ɛnka wɔ sɛ kuro no yɛkɔ yɛn anim. But nea ɛkɔ so nti no, obiara mpɛ sɛ ɔbɛba abɛyɛ biribiara wɔ kurom ha. Adɛn nti na ɛwɔ sɛ ɛba saa?
Enti ne nyinaa no, na woma w'aba mu bu a, nsɛm no bɛgye nsam. Ɔse, na na mebaeɛ, asom adu ayie no nti na mebaeɛ. Mebaeɛ no ara nso na metoo sɛ aberanteɛ bi wɔ ha a, yɛatwitwa no. Yeah na na video no ma post pakyɛ mɛ send de ama wo na me hwɛ adeɛ yi a me yɛ yɛ yi a me expect sɛ sɛ me nka mpanyinfoɔ bi koraa wo de to ɔkɔ bi anhyɛ no but adeɛ no yɛ kuro no adeɛ ma gye mmerɛ akɔ abranteɛ no hɔ ɛne no akɔ kasa ahu deɛ sii yɛ deɛ baa yɛ a adeɛ no sii yɛ na wo de video no koraa to hɔ obi mpo nhyɛ koraa ma wo ɛso kuro no ɛkyina na ɛyɛ wo asɛm no aba no na na. Ɛnyɛ baakofoɔ. Dabi dabi dabi nana.
Ɛda obiara so. Ɛda obiara so.
Ɔkyena kɔ mo hwehwɛ no mo nhu a nana wofie ha na yɛbɛtoa wo. Ahɔhoɔ a mofiri abrokyire ba yɛbɛba mo so because kuro nipa no firi eh ofiri kumawu nti for him to know sɛ efie wei efie wei efie wei biribi wɔ hɔ na sɛ yɛn ara nso so yɛhu nipa ɛka ho nti sɛ yɛbu yɛn ani gu so sɛ ebia wei deɛ ɔnyɛ me wɔfa ase wei nyɛ m'abusuani. Wɔfiri aba ase, ee, wɔfiri soro, ee, wɔfiri he nti ɛmfa me ho a, na me sɛ ɛmmoa. Wohu aberanteɛ no a, na na akora ketewa, seventeen years.
Atumi ara, ɔse ɔda hɔ a na ɔmo, ne maame anya stroke hyɛ dan mu nti no, ɔnto, obiara nto pono mu wɔ fie hɔ. Ɛna ɔtee knock, lɛ, ɛbɔɔ toɔ. Obiee pono no ara na ɔk, two boys no to hyɛɛ no so. Yɛtu hyɛɛ no so ara ne sɛ, Fa wo fon bra, fa wei bra. Ɛnna wɔfaa laptop no, wɔfaa fon. Wɔafa awie a, ɛnsi hɔnom ɛ? Ɔse, Fɛstina, ɔse, menni sika. Na wafa nkrantɛ kakraka yi. Nana, mewie na wohu video yi a, wate aberanteɛ no nsa afiri mu. Mekɔhwɛɛ baabi a wɔte wɔ Zongo hɔ no baabi no, ɛ, ɛyɛ a, seesei maame ne papa no nso da mu. nsɛm no dɔɔso saa wɔn ayɛ list people wɔn kyɛ sɛ wɔn atake wɔn atake wɔn asɛm wɔ yɛ asi ama ahemfo mmiɛnsa na nana ɛwɔ kurom ha nkurudi nana ahema obiara ntumi mfrɛ abranteɛ bi sɛ deɛ yɛate nie kafra, anaasɛ ebia yɛbɛhwɛ deɛ ɛbɛyɛ ama wo. Obiara mfrɛɛ me. Obiara nkaa biribiara. Obiara abu n'ani agu so. Ama me ankasa m'afollow up ara kɔ police station hɔ na sɛ sɛ deɛ ɛrekɔ nyinaa mede update no reto hɔ. Because ɛyɛ hu. Na na me bɛn me me cameras, mewɔ nneɛma bebree a mede aba.
Obi attack me koraa no a, dɛn ara ba kurom ha koraa bi. Ɛte sɛ kuro ketewa wei na ɛno ara so for deɛ policefoɔ no ka kyerɛ me, mewɔ hɔ na.

Ɛna nkwadaa nyinaa nso so mpo nyenyem. Nkwadaa nketenkete nyinaa nyenyem. Ɛna ne nyinaa mebisa sɛ deɛ na ɛkɔ so wɔ ha. Kyerɛ sɛ.
Mo ni hɔ a wɔn na ɛbɛtena hɔ no. Bisa sɛ kurom ha no. Me deɛ me ma fam deɛ a meyɛ biara meyɛ na mmom deɛ menim ni sɛ abatan no yɛntu yɛn ma fo.
Ɛna akɔka nso koraa na kyerɛ sɛ wakɔka deɛ yɛnka. Enti deɛn na ɛbɛsi? Nkwadaa no bɛgye nsɛm ho. Ɛbɛyɛ den bɛyɛ nwanwa sɛ akwadaa bɛyɛ eleven na wɔnyem, twelve na wɔnyem. Ɛdeɛn ne nkuasesɛm na ɛte sei? But ɛyɛ awofoɔ no fɛ. Asɛm wei yɛ akaakaakaakaaka. Enti deɛ woka yi, wei a woaka yi, mennim deɛ sɛ ɛɛ bɛsuro he Yahweh o, sɛ abɛdi nsɛ bi Yahweh o, ɛno deɛ mennya nhunii. But ɔkyena no. Me Redzia Hwɛ. According to boy no obiaa mmaa hɔ me ne no akasa ɛne so so obiaa sɛ na na me ne tɔm ayɛ busy nti nka mo ni hɔ a deɛ ɔwɔ hɔ no nkɔ na ɔn show concern kakra nti me de ato dwa a yɛ try sɛ yɛbɛ raise sika kakra deɛ sɛ boy no yɛ obi a ɔbɔ ne ho mmɔden ɔno ara tumi asi dan kakra de ne maame ne ne papa gu mu nti ɔnyɛ obi a ɔyɛ basabasa ɔyɛ very hard working.

Wɔma wɔn ti mu. Enti ɛbaa saa no, kɔmitifoɔ no aha wɔn ara. Kuro mu asɛm a wɔreka yi, wei deɛ ɛnyɛ sɛ ɛtia afidie ho. Wɔkɔ MP Kyama hɔ a wɔrekɔyɛ bako kɔbɔ no amanneɛ a, ɔse monkɔ MP hɔ. MP nso kɔ Amerika, ampɛ bi ha. Ɛbaa saa no na kɔmitiifo no kɔyɛɛ announcement sɛ, Wo a wɔmmoa biara no, fa bra. Fa bra. Nti me ne me yere, me ne me yere tuaa 100 cedis, 100 Ghana cedi, 1 million. Ebi tuaa 50 cedis. Nti wɔn gyigye yɛn ɛkɔ anim. Ɛna ɛte sɛ Maame Adwoa de ne ba kɔgye no kurom hɔ na ɔwɔ America no sei. Ɔyɛ fa no akɔ ayaresabea. Nti sika na kɔmitiifo no yɛe. Kɔmitiifo no na ɛrezi yɛn.

Ae wɔda please wɔn a wɔasan anya phone na yɛkɔ afrɛ wɔ bi wɔ Kumawu sɛ ɔwɔ phone so mmienu iPhone ne ɛyi other ɛyi Android phone ɔnkɔfa na ɔntɔn na ɔnsan ne sika no ma no mobile money na ɔnfa nnidi nti boy no nso tee na ne yam hyee no sɛ ei mekɔ na asɛm ba a na ɔno reporteeɛ ɛmaa police sesei na aberanteɛ no na me mentumi nyɛ. Nti mo nkɔbɔ search. Ampa mo kɔbɔɔ search no na phones mmienu no wɔ fie ɛdan mu hɔ. Anka maame no retrae sɛ ɔbɛkɔ no na policefoɔ no sɛ montwe mo ho na menyɛ m'adwuma. Ɛsɛ maame no woahu sɛ phones wei wɔ dan mu adɛn nti na me koraa mebɛyɛɛ wo interview no woanka ankyerɛ me sɛ madam meba yi de adeɛ koraa bɛto dan mu menim ne wura nti ka kyerɛ policefoɔ no wɔnyɛ dɛn wɔmmɛfa.

Nea ne ti yɛ sɛ ɔma nku no. Oh yeah. Sɛ ne nsa no anka ɔde bɛsi ne ti no, n'ani na. Saa na sekan no so koraa yɛ obi dea. Maame bi so deɛ no so ɔmo kɔfaa no TV. Even sɛ nsɛm no a ɛɛkɔ so no, youth ne nneɛma a ɛɛba no, na yɛn nyinaa yɛnyɛ safe. Yɛnyɛ safe. Yɛn nyinaa yɛnyɛ safe. Because Ɛwɔ sɛ mpanyimfo ha na wɔyɛ biribi wɔ ho, ɛnyɛ sei. Yɛ sɛ kurom ha no, ɛ, ɛkɔba sei a, ɛno ara, sɛ light off a wɔmaeɛ yi, bɔne no bɛdɔ, Ayamhyehyeɛ. oo, ayamhyehyeɛ bebree. Kaa yi a ɛrebɛ yi, yɛse kaa, sɛ ɔka da yi, wokɔfɛe no nso so a, na ɛhyehyɛ bi, ebia.

Woahu koraa kɔ ka no wɔ maame ti nkyɛn a ɔbɛ judge wo wrong.
Sɛ wei koraa na maame no pɛ sɛ ɔdi mu na me ba no nte saa ɛna efi abayifoɔ pɛ sɛ ɛnam sɛ maame yɛ abayifoɔ fi mu yɛ abayifoɔ fi asɛm wei mu eti kurom ha nyinaa wɔba na no ho ɔfɛ ɛna abayifoɔ pɛ sɛ ɛsɛɛ ne ma ɔnyɛ saa yi firi mu ɛnkɔ ka wei koraa wɔ court. Sɛnea sɛ yɛkɔhunu saa adeɛ no wɔ wo dɛm deɛ that means sɛ wo ba no nso yɛ involve. Oh sɛ ɔ sɛ wa ɔ yɛde boy no baa police station ma wa wa wonim no. Ɔyɛ involve ɔne nna yɛ adwuma nti no ebia wabu no kwasea na wɔn abɛtake wo so wɔn nti deɛ ɛkɔ so no deɛ to be frank abaatan no.
Wopira ne ba police station. Ah deɛ ɔpira boy no. Ah na ɔde ɔpira boy no o. Deɛ ɔpira boy no a yɛakye no atum no ɔna ɔsan kɔ frɛ obi obi foforɔ. Yɛ deɛ ɔpira no o.

But kuro wei mu gyina sɛ ɔbɛka nokorɛ a Ɛnya time. Oh bebree bebree. Nana asɛm a mentwerɛ no asɛm a wokae mekae sɛ mebaa ha kɔyɛɛ interviews bi na na eh, Nana Wusu Abase ɔbaeɛ no a na maba na me so Nana ma me yɛde wasi so ma me so me ne wo nkasa kakra yi Nana menim meba hanom a menim menni ɔhene biara fa meba meba sɛ kuroba

Yama fe.
Waya. Nana mafo.
Yamafo. Nana mafo abasi. Kwesi mafo abasi. Ah okay.
Aha anti yɛ kontra mu. Ah. Aha akonafo ni bia. Eti ni nana na obi aba na yɛtumi ebibi asɛ bɛma youth yi ebe keep wɔn busy kakra na obi anya biribi ayɛ ɔyɛ suban sei no ɛbɛha adwene. So ɛna yabɛkye nipa korɔ koraa no.

Na yɛ yɛ ngyaa yɛgyaa akwadaa no a te sɛ wɔ hɔ koraa no ɔnyɛ nhunu wɔn nso wɔreyɛ course still ne nkorɔfoɔ sɛ mmienu ɛwɔ akyire ɛwɔ akyire ɛwɔ akyire nti no ɛni ɛsɛ wɔfa ne ma no mpo na wɔrekɔ na wɔnyɛ obiara hwee a yɛni ayi ɔsɛ ɔreku nipa so ka ho deɛ ɔredi dɛm deɛ sɛ yɛn finish no.

Clinic a mede baeɛ me mentwa da bi akɔ sɛ mekɔda hɔ. Mo ara na mokɔ. Nanso so kurom ha deɛ mennim sɛ honhom fi bi na ɛdua Osadnia yi o. Kyerɛ sɛ wo woyɛ adeɛ kurom ha no. Obi nso rebrɛ wo ase. Gyae maame, ɛnyɛ easy. Ɔn sɛ ɛyɛ adwuma a woyɛ bi, obi, Ɛnyɛ easy. wokɔyɛ obi interview wɔ hwehwɛ yɛ. Ɛnyɛ Obi easy. keka. Eh, oh. Wowɔ ne Nana, sɛ mayɛ video no koraa awie no a, mo ara mo kurom adeɛ mabɛtwa. Mo nhyɛ nto mo page mo nfa nto mo mo status ɛma obi nhu because me nim ɔnyɛ obiara na me nim no wɔ ha but wo hyɛ a ɛbɛkɔ obi hɔ ɛbɛkɔ obi ɛno so koraa yɛ asɛm wobɛhu no obi akɔfa obi deɛ a ɛmfiri kurom ha na ɔde abɛto hɔ na deɛ woyɛ ɛyɛ very bad adeɛ na ɛkɔm sɛ ɛne deɛ ebi ɛnyɛ wasɛm ɔkyerɛ na ɛwɔ wasɛm bɛtumi afo kaa aba de me me machine me biribia betwa biribia just share the program anaa adeɛ no a mabɛyɛ no for people to see no ɛno so obi se menyɛ na ɛnyɛ yɛ mo ne ɛbɛyɛ abɛdɛ na obi ahu deɛ ɛkɔ so ɔde soro asɛm no ni o nti sɛ nana sɛdeɛ woka no sɛ yɛansesa wɔ nneɛma bi ho saa asa ade papa wɔ mo kurom a mompɛ te sɛ adeɛ no fi hɔ ɛno so ɛmmoa me se bɔdoma se bɔdoma se na nana se mete me nkurɔfoɔ so a na masɔre

Ntsi na na ne nan ba me sɛ ɛha adwen. Ne hɔ na na yɛ hospital ama ya. Me so me pɛ sɛ me de biribi ba ha yi. Obi so so na ho na kuro no ebie. Nsaase bebree na ɛda hɔ yi. Ebie. Na ebie na kuro no yɛ busy sɛ deɛ afigya ase a yɛ a yɛ sɔre a hɔ na yɛ kɔ kɔ yɛ biribiara no. So so mo sa te no bi kakra sɛ yoo. Nsaase na ɛda hɔ yi. Yɛ so yɛ bɛtumi ayɛ ma yɛ kuro no ayɛ saa. Afei na obiara anya biribi ayɛ. Nti bɔne no koraa ɛbɛ ɛbɛ reduce. Na sɛ kɔm ba a, na afei ɛnde ɛdeɛ ne bɛbrɛ na afei ne nneɛma ɛresɛe. Then na still deɛ yɛbɛsrɛ wo sɛ mma w'aba mu mbu wɔ yɛn ho. Ae, yɛsrɛ wo a because wogya yɛn hɔ a nneɛma bɛyɛ ɛbɛyɛ ɛbɛyɛ ha adwene kakra. Nti ne nana deɛ aba biara no yɛsrɛ wo. So na one thing nso ne sɛ woyɛ adwuma no a government frɛ health insurance. So you imagine sɛ ɔkɔ bɔ bosea wɔ hɔ anaa de yɛ adwuma ɛna yɛ ntuae a interest no koraa no ɛyɛ problem. Nsɛm no bebree o. Yeah, sɛ mene mene o staff no akasa. Nsɛm no bebree. Ɔmo ka obi koraa bɔ ɔse mene nana ne kɔɔ school. Ɛka me meka ho deɛ gye asaase. Mm. Yeah, ne nti ne sɛ maba deɛ a ɛngye me sika. Mm. Ɛnam sɛ ɛnyɛ ne saa so. Hwɛ obi wɔ hɔ nom a ɔkɔ a ɔse Nana first a me baeɛ no sɛ na NGO so nti meyɛ free yɛhwɛ obiara free yɛde di sika but seesei yɛaho ɛbaeɛ a sika mfiri baabiara mma na me ara me sika no mɛtua hospital foɔ yi ka ɛɛ yɛbɛkɔ akɔfa aduro ɛno nso so wɔn se gye sɛ ɔde ma yɛ free bisa me me mekyea me a me ne ne teɛ na ebi kyɛ sɛ nsɛm no bebree ɛwɔ sɛ mote aseɛ simple sɛ yɛde sika na ɛyɛ biribiara

So wahu? Unity no deɛ ɛhia yɛn paa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a anigye wɔ mpanyimfoɔ no mu a, ɛno ara na ɛbɛba yɛn nso so. Me deɛ meyɛ ɔbaa nti no, me deɛ me ne wɔn nyinaa, me ne obiara nni problem. Me ne obiara nni problem. Nnansa yi a Abaase de NGOs baeɛ, mebɛdii almost three days mɛboaa no because sɛ yɛn nyinaa ɔman no na yɛreboa. So na me deɛ wei na ɛyɛ me mfa ho nti memma a, ɛno nso yɛ problem.

sɛ kwan bɛn na mefaa so, ɔbɛba Tuesday, nti mewɔ ha to Tuesday, mehwɛ sɛ ɔbɛba bɛhwɛ wɔn sɛ kyɛ sɛ wo fɔ so sɛ wobɛboa but wɔn ammoa yɛ mo wɔn pɛ sɛ nka biribiara free free free sɛ fɛs ambae ne deɛ na me menim Ghana living no nti woyi sika no a na akyire yɛ mbɛtena mu no ɛna mahu sɛ sika no kɔ sɛ biribi ɛna obi ase bɛba Obiara de ne problem ba a, obiara pɛ sɛ woanyɛ nso a, ee. Nti Amobi, yɛ yɛwɔ problem. Me ankasa deɛ, mewɔ problem paa wɔ yɛ kurom ha because sɛ nneɛma a mayɛ no a, wɔn nsɔpɔto ma nneɛma nkɔ so. Ɛne nwanwa. Nana sɛsi a no, so me, I hope sɛ w'aba mu mbu yɛ. Oh, me deɛ still a, me deɛ still a, still a, me, me deɛ m'aba mu yɛ. M'aba mu yɛ, megu so. na mmom na wɔn nso mmoa yɛn ho kakra. Sɛ nante yɛ bio na na anka mɛtumi ayɛ ama bɛsoro man. Me deɛ me nkwadaa mmaayɛ ne na ɛda m'akoma so paa sɛ mperewawoɔ no ɛdɔɔso, ɛso bɛte. Ɛno nti me deɛ meyɛ sɛ wo nipa korɔ sɛ ɔwie sukuu na sɛ ade pam na atumi ba deɛ a, mmoa a mɛtumi no mɛboa. So ɛna hair dresser nso sɛ wobɛsua adeɛ a, but deɛ ɛha me ne sɛ ɔde nipa no akɔto mu no ɛnni nansa na wakɔnye

Hum. Seisei no ɔgye sada brɛ schools no aa, me deɛ na meka sɛ schools no nkwadaa yɛ ade paa first term no deɛ, na ano na me ne weinom ka sɛ nkwadaa yɛ ade first term no deɛ mɛ guarantee sɛ nipa korɔ twa nko aa mɛboa no.
Sɛ wate aseɛ first term. Sɛdeɛ bɛyɛ ma, sɛdeɛ bɛyɛ ma obiara bɛyere na ho. Ɛhɛn, na sɛ nipa korɔ nyɛ ade na akɔtua sika koraa, woatua twene. Ɛbɛyɛ waste, yeah, ɛbɛyɛ waste.

Yeah uhmm I know yeah ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ very bad ɛyɛ for ɛfiri mpanyinfoɔ no na ɛba nkwadaa yi yes kɔte mpanyinfoɔ no ampo nhyɛ wɔn kura bɛyɛ dɛ na akwadaa no ayɛ sɛ panyin na ɛyɛ na akwadaa no so sua edi bɛm sɛ nsuban bi a ɛwɔ ha ɛbɛm sɛ ayi ɛwɔ sɛ lack of etiquette yɛ yɛ yɛhwɛ yɛhwɛ ho asɛm ka kɔka bɛ so yɛ nice.

Nana yi nso so deɛ na wobɛka wɔ ho ama yɛn? Wɔn sɛ. Oh, Amobi, deɛ ɛteɛ ne sɛ, ɛna meka sɛ the leaders no, woba deɛ a yɛbɛgye wo fɛfɛɛfɛ. But sikasɛm no, ebi a adeɛ mentrase wɔn ne wɔn sikasɛm. So, enti sɛ nipa no te aburokyire na ɔde sika ba na wɔn hu deɛ mo yɛ a, next time nfa bie mu mma. Next time momfa bie mu ma. Hwɛ community center obi atena wɔ yi mu aa ayi ne yam sɛ mebɛsi community center akyɛ ɔman na ogyina court for nine good years. Ɛbaa yɛ sɛ nsuo retɔ a na nana hwɛ yie ɛkɔ yɛ hwɛ nsuo ɛbɔ ɔmo Saturday hwɛ nsuo ɛbɔ ɔmo na ɛma wɛrɛ ho mpo nana. Ɛwɔ sɛ ɔhwe yɛn experience.

Ne nursing training anka ɔba abɛdua a afei abu n'abam a. Oh Nana mo ne ne nkasa ma yɛ yɛsrɛ no yɛhia no because abrɔkyitena no ɛnyɛ ɛna fam so na nipa korɔ titiri mmɔ nwuram na ɔde ba bɛyɛ nso a na mo a mo te Ghana na mo nfɛ bi mma no nso na mo saa ano ɔden ano ɔden.

Na mo deɛ mo te a na mo nso mo deɛ yɛ deɛ mo pɛ no nipa no hwɛ na ohu a anaa ɔba na ɔbɛhu a ɔse waa o nti wei na mo se mo yɛ yi sese nipa bebree ba a ɔmo bɛhwɛ nipa bebree ba a ɔmo ba bɛhwɛ baabi ebu yɛ na nyɛ yi big deal bi a ɛnwanwa ɛnu nti ama ɛyi paaki n'aka.

Ɔho nipa no so yɛ obi a nka nyame ahyira no a nka obetumi aboa ɔyɛ ɔbaa nyame ahyira no a nka obetumi ayɛ biribi paa wɔ ha ɛso dɛ bi ɔsɛ dɛ dɛ dɛ menyɛ ɔka no just like that eti no how many people na ɔbɛsan akɔnvinse wɔn a wɔn bɛgye ato mu ɔho nti na yɛbɛsrɛ sɛ ɛɛ meeting bi nkɔ so mpanyinfoɔ nkasa na yɛnfa yie nto yie sɛ mɛma ka sɛ mɛmɛ dɔ kurom ha yi.

Ɛno deɛ wo yɛ no wo yɛ no vip ɛyi deɛ a ɛyie ba a amanfoɔ baabi koraa a yɛ bɛ tea ɛyɛ yi koraa di nti no. Ɔte ne nyinaa no mawie sesie yi a wɔn mma me nti na ma mo nyɛ mbu yɛ abam na yɛ no so. Me me mbu abam ɛnɛ nko ara deɛ wo yɛ deɛ a ahemfo akɛseɛ bi. Adwuma a me yɛ me studio adwuma yi na me pɛ baabi na yɛ no so so biribi ɛni a ɛnyɛ afra me fi nkran na ɛba. na ɛwɔ ha, at least nnipa mmienu nso tena hɔ a, sɛdeɛ na ne nyinaa yɛ rekɔ yɛn anim no, ɛbɛkɔ so koraa.
Nti yɛwɔ adwene pa na yɛde baa ha, nti na yɛbɛsrɛ sɛ mpanyinfoɔ monyɛ biribi kakra na. Hwɛ police station yi, wohu sɛ about six years ago na wɔn mmie, wɔn ba ma efi aseɛ ha bɛkɔ kyerɛ wɔn asaase, sɛ nnɛ na yɛrebɛsi ha, so nti no me deɛ.

Nyame da ase. Me da ase. Me da ase.
Me da ase. Ahoɔyaa no is too much. Obi yɛ adeɛ a na nka wei nso ayɛ wei. The whole district. The whole district sɛ nyɛ na ano yi a ɔmo abɛ bie kumawudie yi a na ha ɛtɔ da bi ne yɛ start yɛ tumi hwɛ nipa hundred a day so a kyerɛ sɛ na workers ɛwɔ adwuma no mu no nso obi anwene kwan a ɔbɛfa so a ɔbɛyɛ o na mmom ee na wɔn na ɔnyɛ dɛn na wɔyɛ woyɛ yie nsɛm a ɛbɛka fa ho koraa no kyerɛ sɛ ɛta.
Nana yɛbɛsrɛ ne nyinaa no ɛyɛ nipa ho adeɛ nti no

Ɛno gyina kyɛn biribiara nti no ɛno ne me believe a mede mede yɛ me mede tu m'anamɔn bia nti Nana ne nyinaa kyɛw pa ɛndi yɛ a ɔwɔ yɛ mu deɛ abɛ biara nti na woyɛ yɛ maame no woyɛ ɔhemaa wɔ kurom ha nti no boa yɛ na sɛ biribi wɔ hɔ no wapɛ sɛ ɔyɛ ma yɛ a still no wogu so na woayɛ ama yɛ ae nti no aberante no deɛ ndeɛ sɛ ɔkyɛn sɛ akwasi da yi ɛna mo nyinaa gya yɛn show concern kakra na yɛhu sɛ

Ɛyɛ ma ne chairman no. Oh okay. Efrɛ me Yawrefo Abia. Na aseda bɛgya na nanan mu ne na me fo na mu ɛyɛ ama wo. Sɛ yɛ nipa nyina na bɛnya mmerɛ. Ase dɛ tɔ so mmienu nso so no. Nsa de wase ɛsɛ ɔpapa wo firi kurom ha. Na wadwen kurom ha adwen papa.

w'abrabɔ nkɔ firi obi nkyɛn ansa na obi ama wɔ ansa na na obi a wɔde ata akyi. Aseda kɛseɛ na mo bi mede ma wo ɛsiane sɛ ɛɛ mogya nti wakae baabi a wo nso wo papa firi nti ɔdɔ no a wanya ma wo papa no nya saa dɔ no fa ma yɛn na biribiara nkɔ so nti deɛ wadi saa adi sɛ wobɛba bɛyɛ no Sɔ the nice thing a woso bɛyɛ no bra bɛyɛ na mfa animuonyam hyɛ na gya wo din din pa a ɛfata no gya na obiara hu sɛ woso woayɛ biribi aboa kuro no nti meda wo ase bebree but nkwadaa no deɛ meyɛ sure sɛ eh store bi deɛ wobɛnya na wabue ɛyi no ama nkwadaa mmienu bi a mefii sɛ wɔn bɛhwɛ akyire na woso baa no kyerɛ sɛ wabɛka wɔn ho na moayɛ adwuma. Nti mɛda wo ase. Krachi yɛfrɛ wo sɛn? Kwasi Yeboah.
Kwasi Yeboah. Yeboah yɛ akwadaa papa. Wate? Ɔhu sɛ ɛnyɛ nipa nyinaa na ɔbɛhyia ɔda ko koraa ɔbɛfa wabata ne ho. Ɔde wabata ne ho. Hwɛ ara ɛna wankɔyɛ nkwadaa bɔne sɛm biara. Kyerɛ ɔdɔ. Na sɛ ɔwɔ biribi pa bɛɛ bi de ma wo a, ɔde ama wo. Wote deɛ meka no? Ase. Nti no, kɔ so ara yɛ akwadaa papa. Why? Nti meda ase. Meda ase da ase.
Eh, Nana interview no aba no awieɛ. Aboafoɔ a ɛboa me ma mede dwumadie yi brɛ mo yɛ Avanel Estate Airbnb, ɛwɔ Manette Court, Spintex Road, Ofoɔ Aburokyire. Sɛ wopɛ baabi atena for a short stay. wofi akwantuo mu na aba, wowɔ Nkran, wowɔ baabi a na wopɛ baabi arelase kakra atena deɛ a, aba no Estate Airbnb wɔ Spintex Road, close to Manners Court hɔ nom naa no. Wo kɔntate wɔn a ɛwɔ me me screen no ase no wobɛhu sɛ wɔn telephone numbers wɔ hɔ, bɔ mmɔden ara na kɔntate wɔn. But wote hɔ nom a me se ɛte sɛ deɛ wo a wote wo fie, fully air condition, wɔn wɔ a light off mpo na plant wɔ hɔ, kyerɛ sɛ biribiara a wowɔ wo fie a anka w'ani bɛgye biara no, Avanel wɔ biribiara yɛ deɛ ɛwɔ hɔ. contact wɔn wɔn telephone numbers no wɔn na ɛboa me de ma me de eh, dwumadie yi ɛde eh, brɛ me na me ne nana abɛdi nkɔmmɔ bebree I hope sɛ deɛ nana kae ne nyinaa no obiara ate na yɛde yie susu bɛyɛ dɛn ɛbɛtu yie mede obi bia sɛ sɛ wohwɛ bɔ mmɔden na subscribe me Amobi TV na nneɛma papa ɛna mewɔ ɛde ma mo me din de Adwoa Amobi mede ase sɛ wogye mbrɛ hwɛ me